Барыгызга да хәерле көннәр. Минем кыяфәткә зинхар карамагыз инде. Чөнки бездә бик солкын, җылылык юк. Тавышлар килә хәзер ишекне ябыйк әле. Телевизор тавышлары килә. Бу минем менә шушындый Видео төшер өчен шундый бер зона, обстановка дип әйтә дигәндә, лампа тора минем, моның белән мин видеолар төшәм. Тактаны төшереп куйдым, бу такта өскәрәк тә күтәрелә, монда инде мин команда белән эшләгәндә язам, сызам дигәндә, аңлатам нәрсәдер. Бүген без сезнең белән распаковка ясыйбыз, кечкенә генә заказым килде. Кыяфәтем шундый булса да, үткәрергә булдым инде бу распаковканы, чөнки бик күп, күп кешеләр бит инде распаковка яраталар, без үзегез беләсез. Иң беренче чиратта иң зур әйберләрдән баш тартасым килә, чөнки шул кадәрле матур кроссовкалар алдым үземә, җәмәгать. Күрсәтим әле. Менә шушындый җайлы, җәйге, шундый уңайлы кроссовкалар алдым. Карагыз саны матурлыгын. Күренә микән сезгә? Инде утларны да кабызып куйдым, күренәдер дә юктыр. Менә шундый җиңел әле ул, мин киеп караган идем. Шаттым, бик шаттым мин бу кроссовкаларны. Шундый йомшак алар. Менә җәй өчен шундый, ничек дип әйтим, сулый торган инде менә 30 градуста киеп була. Сол кызда ки бодра әлемон. Тик шүпрәк булса да куркырлык түгел. Ок төстә икән дип тә курка торган түгел. Хәзер чәч тартырга менә дигән шундый средстволар булганда. Менә шундый җайлын алдым. Анасы мин алдым, аның калынрагын да алган идем. Анысы инде теге эко-кожа кебек эшләнгән инде. Шома, Тотышлы менә анысы менә шундый. Алар инде джинсы белән кергән, менә хәзер салкын урамда. Э, менә шундый э, салкын көннәрдә кергә бик җылы була менә монысы. Э, шулай кедалар дип атала инде. Монысы инде безнең кроссовкалар булды. Менә бусы безнең кеда. Кеда аеруча миңа бик ошады. Аның менә подошвасы шундый калын. подошвасы шундый калын һәм бик тә шундый менә урыслар әйтмешли молодежный дип әйтер идем миңа бик ошады җәмәгать менә шундый матур аяк киемнәр аларга карыйсы гына килеп тора гомумән алганда фаберлик безне сөендерә аеруча консультантларны чөнки без бит әле заказ биргәндә әле безнең үзебезнең скидкабыз да бар шуңа күрә рәхәтләнәбез кинәнәбез кызар әйтмешли менә шулай Хәзер алга таба барабыз. Заказым туры зур түгел, шуңа күрә мин бик тиз күрсәтеп бетерермен дип уйлыйм сезгә. Тагын нәрсәләр заказ бирдем. Менә безнең хит продаж дип әйтер идем. Менә шушындый өч средствоны мин хит продаж дип әйтер идем. Чөнки алар шул кадәрле агартып юалар. Телисез икән рак юасыз. Телисез икән, сез юу аласыз, нәрсә дип әйтим инде, унитазыгызны, әйме? Менә бөтен нәрсәне чистарта, шок катырлык әйбер. Мин моның белән хәтта духовканы җыйдым. Шул кадәрле менә әле яңа гына чыкты. Бу безнең Корея сериясеннән. Менә шундый. Күренә микән сезгә? Бик шаттым. Аннан соң алдым үземә менә шушындый бат. Бу инде безнең АКШ, АКШта, Америка Кушма Штатларында ясала торган бат, США-ныкы. Э, бик көчле бат инде бу безнең. Миңа бик ошый э, бу батлары сериясе, ләкин әле мондыйны алган юк әле. Бу антипаразитарный. Минем аллергия биткә чыга инде, бик күренмидер. Менә әзрәк чистарынып организмны чибалармын дигән, менә аның хәләл сертификаты да бар монда әле кулга. Алдым менә шушындый пудра, без син үземә түгел, мисал клиент заказ бирдем. Хәм инде менә шушындый

Колготкилары бик ошый, бик сыйфатлы итальян колготкилары. Бер ел киям дөресен әйткәндә, менә узган елны алган идем. Кайчан булды хәтта кайчан? Ел ярым киям диярлек, бик ошады миңа. Берсен 20-дән, мин 40-тан алам һәрвакыт. Шулай менә бу носки. Шулай җәйгә кәпрон носкилар. Хәзер әле безнең тагын бер коробка булачак, кызлар, анысын бергәләп ачырбыз. Әйдәгез бергәләп карыйбыз. Менә коробканы ачтым. Монда инде мин э, шундый матур әйберләр чыгара башладым. Менә бу безнең трусик слипы, трусы женские үземә дип алдым. Һәм ок төсләргә бюстгальтерны алга таба менә шундый балаларга бусы интимный гель яңа төрле чыккан шундый куе гына алтын коллаген доброген кичтерләсәк бу безнең коллаген ләкин ул безнең шундый чия кушылып эшләнгән напиток кебек эшләгәннәр аны составы шул коллаген аның шуңа менә бик ошый безгә доброген суставлар өчен аны эчәргә була эфир белән йогурт белән дә эчсәң була кушып бик файдалы әйбер инде бу безнең организмга тәгез алга таба барабыз безнең монда Теш пасталары, бу безнең яраткан теш пасталары. Менә хәзер безнең акция бара дезодорантка ипен алырга кирәк аның өчен. Менә бу инде мужской. Бер алган дип иремә бик ошады һәм менә шушында тагын бер дезодорант алдым. Монысы инде безнең запаска. Гель для бритья безнең монда. Салфеткалар менә шундый. Для удаления пятен. Менә берничә төрле теш пасталар. Бу теш пасталар безнең кислородный. Кислородлы булып баралар һәм бик әйбәт алар. Шулай ук безнең монда Это тоналка, тональное средство для лица. Шулай ук сыйфаты бик әйбәт һәм инде безнең монда бик әйбәт кенә туш. Менә шундый бәләкәй генә заказ булды безнең.